U bent di mevrouw van de politie? Nou, dit is belachelijk. Wat doet u hier? M'a bisa awor pa por taki den. What all you doing with this man? Leave the man be. Defende mi, defende mi. The man is a man from Curaçao, he's a well known man, he does work good things for people. You have to defend me, yes. Nou, dat kan me helemaal niks schelen, hij mag hier niet zijn. M'a por dra boka, por kibo ta aki den? Kibo ta aki den? M'a mira asai gor before.

E rubiano. Holo, ta Eve Cooper a bin Ruba. Eve Cooper sa cu ora e avion baha fo'i Kòrsou, e Ruba ta bira manera skur. No, aki na Kòrsou boso ta bisa suku. Dikon? Paso bon di Kòrsou. Bisa caba ta. Ya tu sabes. Con yama e show? E yama superá. Superá kon? Ki ta superá? Superá pasobra bia pasá mi obra tabata yama Mama na unda mi tin doló. Anto tur obra ku mi skibi ta un ekspreshon, kon mi por bisa, ta un outobiografia. Mi ta splika kosnan ku mi a pasa den bida, pasobra mi tambe ta apresiá ora hende kompartí ku mi, pasobra nan tambe por sa ora aba basa di un kos, anto pa kompartié ku mi. Bo dise mi, Dino di pasa den dje, pasobra ya mi ta atento, mi ta bisa, ok, m'a siña un lès. I e lès ku m'a siña di ekspresá henter e obra último ei ta ku m'a superá. Ku mi m'a hasi henter e obra di mama na unda mi tin doló, kosnan ku m'a pasa na chikitu. Anto ora m'a kuminsá traha un obra nobo, mi ta skibi, anto mi ta mira ke doló un tei. Ke men, e ta bunita, e ta bunita. M'a superá, m'a superá, ban superá huntu ku mi. Sí, klaru. E obra ta e sinku tiponan su tin? No, tin masha hopi cos bo sa. Ok. Sí. Tin kiko mas? Tin, tin, nos ta profundisa. Okay. Paso nos ta hopi costumbrá cu... Ant, e tin aspecto serio tambe? E tin aspecto, laga mi yam'e profundo. Ok, un ta comedia pa sinta Hari so? No sei so. Ok. E ta, e ta, e ta cumisá cu cariño, cu... Ok. Um, E dos musiconan Ernesto Paz cu Roselyn Bey ta musiconan cubano mi ta kere hopi hende conoce nan. Nan ta toca magnifico. Tin cantamentu? Tin cantamentu. Y e cos di mas bunita ta bo sa mi no ta gusta yama e cos one woman show paso mi nta mi so mi ta ke musiconan. E shon cu ta cambia mi paña tambe te. Ci men ta. Ta one group show e ta, pero bo ta yama e one woman show pende nan rekonosé de ke se trata, bo a bisa asina ei. Pero e biachi tin yin kos ta kambia pasobra mi ta pone e musikonan tambe, nan tambe mester aktua. Aki den aula aki? Den auditorio aki? Na unda? Na unda? Na unda? Ei banda, podio. Tur kaminda, esnan ku ta sintá ei den tambe mi ta, no, bisa tambe. Persona no sinta dilanti. No sinta dilanti. Es un ku sinta dilanti ta haña, no? Mi ta lanta bo balia ku bo òf miskien kanda Surinamse dama. Wanneer je vooraan zit, gaat ze met je gaan praten om, om dingen te weten te komen om aan mensen te vertellen, je weet wel. Dat gaat u ook doen? E parti profundo ta enfoká riba e echo ku nos por ta mas uní. ku si nos ke superá reto den bida ta hopi mas fásil pa superá nan si si nos uni forsa ku otro. Ta un kos ku pa tende semper kaba. Ta mira un ta bisa eso es un disko rayao pero e ta sigui di ta bèrdat. Entonces ta un kos profundo e ta. E ta hari so. E ta un kos profundo ku ku un Punti ki. un touch di bon ta sinku diferente personahe basta burdá. Si. Haa. Entonces e nos tin.

Of no? Sí. Mm. Ta mi mesmo, ta kere cu na mi edad mi por hasi hot ainda. Si mi ta aki, ta hot, no? Ke men Susa, ta bo mi ta mira, ta bo batata y pianan. Ta men ya sa cu bo tin bon batata y pia asina. Keras, dia binti y shete. Dia binti y shete. Un funcion. Dos funcion. Matinee tres or, anto un funshon shet or. E matinee ta pa hende ku no ta gusta pasobra mi tin un publiko di hende grandi ku ta gusta wak nan Nidia e Kurí semper. Anto nan ta gusta bin wak tambe Fruta ku Nidia e Kurí aparte. Mi ta bisa mi mama semper masha danki p'e yahua ta su te tabata mi mentor, ta su simianan. Kon e publiko, deskribri e publiko ei. Ki edat e publiko ei tin? Bo sa. Ya. Hopi a bai. Esnan ka keda. Esnan ka keda ku semper a apresiá. Awor aki mes ku mi a drenta universidat a tin un ku a bisa mi ta fen di mi, ta yu di, ta yu di. Mi mene no a bisa mi ta yu di, mi ta bisa nan si ta yu di, ta yu di. Si. Anto e kos di mas bunita ta ku hopi hende ta kibuká nan mes, nan ta, nan ta, nan ta pensa ri na penso ku Nidia. Nan ta brua nan ku otro. Okay. Anto pa kolmo Rina penso t'e esun ku semper ta dirigí mi. Anto Rina a yeg'i pone mi yora, ta ora wende dirigí bo na drechi e mester por pone bo yora ora bo hasi kos robes. Okay. E habrí mi fe otro, hinká mi bek den otro pa mi ku haña un tiki mas, pa mi por ta mas down to earth. Rina ta hopi down to earth. Te meen imaginá bo kosecha di trabou ku esnan ta bai nos dilanti. Yu kita e Ron Marién ta bisa meskos ku su mama. Mwah! Danki Tyrone. Ni den su show ta kuminsá Min sa kiko bo a bin buska? Min sa kiko bo a bin rondea mas sinta, sinta poko. Dia binti shete. Ta kai riba un ki dia? Djasabra. Tres or di atardi, matinei. Pa hende ku no ta gusta studio anochi. Anto e obra di Shetor Pena nan un tiki mas brau. Kon largu e ta dura? Un ora. Un ora? Si, un ora un kuart. Karchi optenibel. Depende si nos tin gana di balia un tiki, nos ta balia, nos ta hari, ta hopi kos nos ta hasi huntu. Karchi optenibel. Caribbean Ticket Shop online, a mensa examinada y tu y yo. Y esun cu cumpra mas cu cuatro carchi, yama mi, mi ta bin entrega nan, entonces mi ta declamao pa bo. Ah, bo ta declama un poesia. Claro. Ok. 520 1746. Yama mi. Bo por a hise poster atrobe? Awo bo tin ku papia bo komi manera Susanita. Ay pues si ustedes quieren venir a ver el show me pueden llamar al telefono. Ay Susanita. Susanita me llamo Susanita. Mi ta bini matinee y shit ora. Y tengo un karaoke que se llama Keda bini. Keda bini? Ayo señora nos ta bon bon kop broe aki ayo ayo. Probeer ku bo waker bin saka nos fecha aki den.